She dey lie. Daina or Daxivia? Daxivia don bring all the evidence. Welcome to Naija Daughter TV, if today na your first time of coming across this girl, this beautiful girl, this beautiful lady, yes o, dey well to subscribe to my YouTube channel and if you like wetin I dey do, as you give me that subscription, please I'm begging, always come back and view and drop your own opinion. That view dey very important, that view dey very important, I'm begging, okay, I'm begging you. This son just dey disturb me. Yes my pipu as Daxivia come finally come out now come bring the part three Daxivia say any length when she wan carry me go she ready she ready to defend herself wetin una feel about this matter this whole issue who una feel say e dey lie na Daxivia or na Diana Ekweme yes let's dive into this topic this thing wey I dey bring come out so na to um update my beautiful pipu wey dey still dey follow me for this naija delta yes I'm loyal I need to update una and as I dey update una wetin you dey learn from inside? Wetin be the advice wey you dey give out? Wetin you dey change for your life? You know things happen for us to learn for us to change e no just happen for us to laugh hee or for us to just you know to join one side no na for you to learn na for you to pick something and na for you to no act on it yes to act on it dat Sylvia don finally bring dis evidence come out say she na real full godmother of her daughter Dinah Ekwueme daughter say she na real full godmother e say accordly to Aglica church say di girl child get right to take get two godmother girl child get right to get two godmother Na wetin Dark Sylvia tok. E say di oda godmother say na attach dem attach am join her, say na she be di real godmother. But if she say she no be godmother again, dat one no be problem, she no wan even be her god her daughter godmother again. Humm. She bring all di evidence, di foto, di tins out Wen Daina and her husband wen die wen di die Sylvia take hold di baby girl our princess my pipo hmm I dey always dey say hmm my beautiful sister Daina Ikueme you are my sister and yes why I dey call you my sister because in Christ you are my sister yes I know maybe you are you go school you know for abroad you you dey learned but for this you no act well at all For me, your way coming out to defend yourself, you for for do video then post am. When you no wan do video, then come out as you take drop this um topic, you for no even use your daughter picture take do am, that one na first mistake. The secondly, you go go straight forward, this lady na my daughter godmother but now I'm done with her, I don't want her to be my daughter godmother, the attached godmother I want her to be my daughter godmother. Nobody go beat you, nobody go say you dey lie, nobody go write letter come give you for your house than you just put everything twenty twenty abi twenty twenty one she's not there to be found see she bring the evident come out my sister Dark Sylvia don bring the evident come out when you see Dark Sylvia own how you feel you you feel shame or you feel like I don care na she know anything wey she wan do make she do am na so you feel? If na so you feel oh But if you no feel like that you fit shame You when you dey watch me so Wetin you go do if na you wear that shoe For me I will come out I go tell them say My people yes Na my daughter ex godmother But now I think As far as he dey follow my enemy Or as far as I tell am say I give am my instruction To follow who she suppose to follow And she pass the the law

Dan as you no come talk the truth when dark sylvia come blacks your daughter picture e break e even break my heart yex because you were the first person when you bring your daughter picture come out with that your attached godmother to tell people say dark sylvia dey lie then dark sylvia no e provoke to bring your daughter you no see as e hold am all our social media now your daughter picture dey there You no even cover your face. I don't mind say you dey show am, me dey show my children for for my video, for family video, but just to be, you know, for other people platform, wey no be my platform, for e dey one kind. No, if you wear Diana Ikueme shoe, don't ever try this kind thing. No. If you wan make a post, make a post. As far as e concern your child, as far as anything concern child, make we dey think. E can happen to anybody. Always think. Because wen you no make a post wit your daughter god attached godmother, Daxivia no go further to bring those picture out. Den na we di content creator to also create a content and to attract our pipo na we go put di child and your daughter matter just dey fly for social media you no fit come out to address di matter say yes she na my daughter ex godmother let rest I no need her for my space dat is why you are a woman you are a mature woman I look you like a person wey wise You talk your own opinion then let the matter close than dragging the matter, dragging your daughter, this one na Dinah Ikwe make drag your daughter, this one na Dinah Ikwe make, ah, e dey break my heart, Dinah. Where those your energy, where are those your sense? No! Come out, if you no wan even come out, that your post, you no suppose to bring your daughter picture out, You by yourself you know say this your daughter godmother wey you dey claim na attached godmother say you go use am provoke Daxivia to go further and blast your daughter picture I know say e dey social media e dey Instagram e dey everywhere but make dem dey use am dey talk quarrel matter me I no like am e no good and if you be mother like that you dey out there be wise no do something like that when you know the truth then just quiet no just talk. Just seize your mouth not just talk. Yes my people I just say let me update una with this one Daxivia she no dey lie Daxivia na Dinaekwe Mary um her daughter godmother that one na attached godmother yes dem say the their church Anglican you get right to get two godmother na Daxivia be real her godmother because Dinaekwe Mary dey vex for Daxivia the area wey he say make adult no go she go there that is why she disown e dey sound um dark severe um and first if you be anybody first of all love yourself many of us we be friend kind of selfish interest yes many of us na wetin we be um um um I no wan go deep first of all if you be friend Your opinion no dey count, that one no be your friend, move. If you be friend, you always dey say um um um and you be one of them and that kind person na your friend, anything you tell am say um beware. Na wetin she dey gain for you na im she dey after. Yes, many of us we be friend of benefit, many people wetin dem dey achieve that to update una make we be wise, Dasylvia na the real godmother of um Dinah Ekweme, Dinah Ekweme if you no wan make apology you say you no need am, you are a lady on your house, you are free to make your decision and secondly your husband dey your husband hey if na my oga ah in fact e go don dey drag me dey drag me for inside the house i go dey say no oga oga oga oga let me do my own oo go say no put that my child picture o at least your husband suppose to still advise you my beautiful sister Diana Kwemi when you know the truth you no suppose to come out that thing break my heart yes as Daxivia

no mind this girl sometimes some square square dey comot for her head make we rest i beg i beg i just update my beautiful people i believe this will be the last yes make una no bring no be say if they bring say i no go still talk o oh, i go still talk to update una na i go still drop my two cents but make this matter make this case close because e don dey too dey drag because charge e enter yes baby girl enter our praying cells no Mother wey e no have pikin be ah e no use another person own take play abeg. As far say dem don dey drag godmother don dey blast the pikin picture abeg and make we make we end this matter like this. You the Dynaiqueme end as far say you don already dey Saudi Arabia you no even dey Nigeria again ah you suppose to ah this part you no just act am well ah you think say na every gbas gbos gbas some people if you say you don done with them or you no wan even tell dem say am your doing e go tell her say no if I see see some comment say no matter as you drag people comot for body some people comot for dem dem no go dem go go na busy you know say I don relocate now I don comot for Nigeria I don dey Saudi Arabia no vex o abeg my sister eh you go even change your number As you don go dey Saudi Arabia now you go change am? Yes now. Or when you even dey Nigeria, how to deal with people e no hard o. For me e no hard. That person go know say you you no send am. Yes, if she no even know, she go know, somebody go tell am. Because many people na selfish um friendship, selfish interest na im dey take dey do friendship nowadays. Before you see genuine friend, whether some go come to post for you say na like this I give you, na like this my car, na like this the human hair, na like this the high phone or na like this wetin dem no be dem go dey post am for you. Many people, just be you my people, know how to treat people and know how to place people and know how to read people hey una no come for me o. Na this one I get to talk my beautiful sister Dinah Ikweme okay I no look you as a bad person for your own side I know I understand people some people like you People like you can do without no friend and if una come say okay let me hambour this friend then una come see the car hey eh, you want say me I manage abeg eh, they, those kind of people people will not understand they don't understand those kind of people that they say they be bad no they don't want to explain and they, they feel they without no friend nobody then once you show them your red flag they will just tell you say omo I leave you for where you did then let me move on people are like that have different kind of uh, category of human being

for dey come on. You see, my people, na this one I get to talk. Dasija and Dynakwe me as far as say una say the friendship don do make everybody go their separate way. We no wan hear more. Child don dey enter. That brings We person don and gas. the no, I no wan Gas, see am gas. again for this Na platform. everybody Okay, go chop okay, breakfast. okay. Hope you not too much. I'll see you in my next video. Okay, ciao, ciao.